Awle ama sain ka channel an ko lawm leh vek a chu ka reh vang vang hnu ah pawhin chu hei video ka rawn siam leh dawn a ni a, ka reh vang vang ti ila a tam zawk chuanin ka reh tih pawh hre kher chuang lo vang a. Vawina ka video rawn siam tur hi he tactical vest, bullet proof vest tih te pawn kan hria anga, he thil hi bih chianna kan nei dawn a ni. Ka kap chhin dawn lo ania aw, ka tha a ni lo va. He bullet proof vest, tactical vest, hi US Army in an hman lai mek a ni a, US Army tang lai mek ta a ni a. Hetiang ang hi US Army in an hmang mai ni lo in hemi ka hak lai ngei ngei hi US Army in an hman tihna a nih chu. A hming chu IOTV a ni a, Improve Outer Tactical Vest, Improve Tha zawk, a hma mi aia tha zawk te a nih chu sanghnih paruk atanga an hman tan kha a ni a. A man thu hla ah hianin internet ah a lei tur vel hemi ang chiah chiah lei tur ka enkual chhin a, a ang chiah chiah chu lei tur ka hmu lo a, a tlupui te leh ang a ang deuh hlek lei tur a awm nual a, a man pawhin ang lo nuai a, mahse hemi ang teuh ber hemi A zawng zawng engkim a neuh neuh, a chhunga plate te leh hemi ang deuh thei ber ka hmuh chu a kim changin a kim in dollar sang hnih a chuang a, chuanin hemi a hi eng zam lam nge tih ka hre thei lo a ni, ka hawhna pa pawh hianin eng zam lam nge tih a hre bik lo a, a chhan chu army army kal tlang a, a neih ka ti dawn nge army in an issue a ni ta a, chuan ih heng helai a ka ban thu dar zawn a rawn uai thla nuaih tih. Eng nge kan ti mai thei a, hei hi hetia ban tuamna tur hi nia, kema leh kemah ka intuam thei lo a, ah ka bawihhlak deuh daih a hetia hei ti hianin a ni a, chuanin hei tuna ka invuah danah hi chuanin a neuh neuh engkim kim changa vuah a ni ta a, movie vela kan hmuh thinah khan chuanin heng te leh hei helai mite heng te. Heng te hi a tel lo thin a, dah thenah chuan a tel tho a. Hemi hemi neuh neuh an buah thin lohna chhan hi pakhatah chet vel a tibuai thlak a, taksa tam thei ang ber hetia inkhuh boha chet theih leh mang si lo ai kha chuanin i duhduan chet theia taksa pawimawh lai khuk bo kha an duh zawk thin a, chuvanga heti ang neuh neuh te pawh hi vuah loh thin kha nia, nikhenah hi ka phelh ang a tih hengte hi ka nat a chhin dawn ania, hei khanah hianin hei thil khaina tur neuh neuh hi a awm nuai a, hei hi la tih danglam leh theih thil la bel la khai belh theih ania, ih helaia velcro ah hianin an hming a. An bel thin a, chuan helaiah hianin an rank an bel thin bawk a. An thil khai neuh neuh dang pawh hi chutah entir ang cheu a, hei a ni ve. Tin a chhungah hian a dar a, hei hi hemi chungah hianin an. Awrh, ka ti dawn nge, an ka ti dawn nge, chhawng leh thin a, hei hi eng nge tih chuanin magazine vel dan a nia, laiah hianin a chhungah hianin ip te neuh neuh a awm nuai bawk a, hei ip te ni tlup mai, chuan heti lo pawh hian hemi kal lo hianin ah. Thapa bawk ve ei heti ang ang lam thei em khai neuh neuh hi an nei teuh a ni an ahh hman rawh hman tura zir te an kalna hmun tura zir tein magazine dahna ah hi pawh magazine paina hei hi chu hei hemi hmang hianin helaia a khai neuh neuh nahah hianin hei an bela. An fit a, chuan magazine paina a ni mai ta a. Chuan hei hi tui thual paina a ni bawk a, then chuan in sirah te ah hmaah te an sawi tawh ang khan in an in an hman rawn hman tura zir te leh an kalna hmun tura zir te in an in hemi an setup dan hi a ni lo a, chuan in hei hi grenade paina a ni a. chuanin hei hi pawh magazine paina chiang rang hi a ni a a zut a hemi hemia set up thei neuh neuh chu chuan helaiah hianin emergency thila pawhthlakna a awm a hmanhmawh thil thlawp. Phelh thut lo duh ta ang se. He tia hemi ka ti a tia tia hemi phelh leh kual duah ngai lo in helai mi te hi ka ti sin dawn lo a chhan chu ka buan a thiam tawh lo palh ang a chhungah hian cable wire neuh neuh a kal nuai a chumi chu ka buahthiam tawh lo palh takin ka pawt chin dawn lo a nia. A hi ten an pawt ta a, chuan in khamin pawt khanin helaia a inbahna zawng zawng kha a phelh vek a, a rualin a phelh vek ta a, chu chu amaha a ri in a awm hmang khanin ten a in uai thla a in phelh tawp mai a ni. Chumi chu helai a mi a tangkaihna a ni a, hei hei pawh tur hi a ni pawt chin lovang. Chuan. I a hmaah hianin helai awm zawnah hianin plate a awm a leh hnungah hian a awm bawk a chuan helaiah hianin plate te a awm bawk a a plate ka tih mai a anmahniin an sawi dan ania plate ten an sawi mai ta a heng a plate ho hianin silai mu lian zawk a lo dang thei a a vest a hemi A vai thu hiangin bullet proof chu a ni tawh hrim hrim a. Helai plate awmna zone ho ah hi chuanin heng ho hi chuanin Silaimu seven six seven point six two AK forty seven maw tiin a nih chu, chung te leh umm armour piercing bullet an tih ang chi bullet proof vest kap tlang thei pawh kha a dang thei a. Chuan heng lai a ban te leh a nghawng ami hei heng te leh a plate awm lo na zawn neuh neuh hi chuanin nine mm piston muk tih pawh kan sawi thei ang a, piston muk kher lo pawh ential a nalh sep machine gun mu ang te pawh a dang thei a, chuanin bomb per emaw ih khatiang neuh neuh te pawh kha a dang thei a, chutih rualin ih silai mu lian tham chu heng lai vel em em hi chuanin a dang thei lo anih chu. a phelh dan a hi hei helai hi ni mai tak a ah huh he thil hi a rin hrim hrim a hemi bik taka hi rih zawng pound sawmthum pakhat a ni a pound sawmthum pakhat chu kg sawmpanga tlinglo deuh kg sawmpali point. leh tlem a nih chu. Hemi IOTV ah hian in size hrang hrang a awm a, ka hriat ve chin ah chuan small, medium, large hi a ni tawp mai ta, chi size thuma then niin ka hria. Chuan hei hi a ban khuh tu kha a ni ta a, ka la har chu hran lo hei, tih te mai hi nia. chuanin hei hi nghawng veng tu ka ti dawn a mi khat hran bawk a hnung leh hmaah hian in a awm a phelh thei ve ve a. hei a chhungah hianin a chumi a bullet proof nine mm dang thei tu chu a awm a ni hei hnung lampang kha nia hei hi kap zawn ami kha nia hei hi phawt theih in ka hria kap zawn ami hi hei Hemi hi bullet proof lai kha ni. Hei hi mawng zawng na mi kha ni a. Chuan a hnung lampanga plate hi hei heta changa thun hi ni a. Hei hemi hi ni pawimawh bera chu. Helai kan hmuh ang hianin 7.62 Millimetre leh AM, APM chu, AM, APM chu chu armor piercing bullet an tih ang chi ho kha a ni a, a size hi small kha kha a ni ta, hnung ami chu chuan a hma lam leh phun hi chu tlem in phawrh a buai thlak deuh tak a, ta hian tum ta a. Hei, hemi, hemi zawnah hian in a plate awmna zawnah pawh hei a awm vek tho a ni. Selai maw teh deuh lo dang thei kan tih a kha. Hmm. A hnung awmin a kha in ang chiah. Side plate. Hei hi. Ini bawk a ni.

Let lamah pawh eng chiah kha chhungah hian in spray kha awm tho bawk a hetiang zawng zawng phelh hnuah pawh khan in bullet proof chu a la ni tho a. Mahse, a bullet proof ni danah hi a nep deuh hlek tawh ta a, a chhan chu nine mm leh sebae maw che tham deuh hlek baklo chu dam thei tawh lo a ni. Tite mai hi le ta kha me khai neuh neuh leh vuah neuh neuh tel lo kha chuan ka sawi kim thawkhat viau chuan ka hria ka hriat chin ah hemi chungchang ka hriat chin ah chuan kan hriat tur chu engtik lai pawhin US Army hianin ah Ral thum lamah hian hmasawn an tum renga research leh eng eng emaw ni neuh neuh hi an nei reng a, tun atanga engtikumah emaw ni chuanin hei ai tha zawk te pawhin la rawn hmu chhuak lehin a rinawm a. A ram zawng zawng chu an ni vek a. Ral thum lamah an inel nasa a, chuvang chuanin ih hei tun ami IOTV hi eng chen ngen hman dawn a hriat lo a ni. Mahse tunah rih chuanin US Army ina an hman an bullet proof vest ral dona an hman thin a chu he. IOTV, Improved Outer Tactical Vest, hi a ni. Thirtute zingah khanin heti ang chungchang kei ai hria intamin ka ring a, ralthuam a hrim hrim bakah hemi IOTV chungchang kher kher pawh i kei ai hriain awmin ka ring a, ka sawi dik loh emaw, ka sawi hmaih emaw a awm a nih chuanin comment lama in lo sawi dawn a nia. Video hmasa lama ka sawi khawvela Army Base, Sipai base lian ber dawtu Fort Hood, Texas ami ka hmangang ka tih kha vawi khat chu ka va kal zuai tawh a, mahse duhthusam ah hian ka fang kim lo a. Video ka rawn lak ang ang kha ka rawn upload ka tum dawn a nia. Khatih zawng ka tun atan chuan i hrih phawt teh se.